my country people una welcome back to my channel today Doyin don come out to come name certain housemate where she go like re-enter the show with and also white money don come out to come mock baby mamas and fans don react and lastly big brother don come out to come give us a run up of the show wey be say dey on its way so biggy come out few hours ago to come put out dis um picture programme for dia you dey see say on sunday seven pm dem say meet di housemates custodian challenge nine pm den on monday HOH ballot ten am custodian locking one thirty pm immunity challenge two pm nominations eight pm show dey actually start on di twenty eight of dis month which is dis week sorry next week sunday dis sunday wey be sey dey come so. So for di custodian challenge, dem sey big brother go give di house mate certain um task, maybe dem go tell dem sey make dem keep so so so secret, di way dem take tell Saga dat time sey make e keep secret, make e nor tell Nini talk sey im big brother give am di task, make e execute di task without telling Nini, so something like dat dey related to di custodian challenge. Person wey be sey win di task, na im go be di custodian of di particular house. na dis particular custodian challenge di winner go get certain prizes e fit be say na immunity e fit be say e go dey avoid punishment or penalty e fit be say e go dey gain advantages for future challenge all of dat custodian challenge na a way of encouraging team work strategy and leadership among di house mate den for di custodian lock in im talk say di person wey be say di custodian wey be di custodian of dat particular house im fit make a particular decision and and dat decision go be final na im be di meaning of dat lock in e fit necessarily be to say if dem nominate a particular house mate di pesin dem no fit save di pesin dat is di pesin must undergo di nomination for dat Monday wey be say di tin dey sup. Den for di HOH um ballot wey be say dem dey tok about na di house mate dem go vote for di next head of house. housemaid go first nominate which person dey want make e be head of house den the people wey be say dem nominate when dem bring all of dem together dey go come vote person with the highest vote na im dey go come na im go come be the next head of house unlike before wey be say dem go play HOH game to take get the thing this time around na nomination na im you go take um become HOH dem go vote rather me in particular i dey look up to dis big brother because e go make sense just say dis period i no go too get chance like dat like dat take watch am but i go watch am and i go drop my update i go dey watch am for work still dey drop my update um according to big brother dem say na certain im subscribers na go fit watch am if you get dstv premium compact plus compact confam and yanga you go um dey go show am for those um particular channels for dstv den for gotv na for gotv super max and jolly plus packages na im dey go show am for gotv if you know say you no fit afford both the gotv and the dstv subscription you go actually subscribe your showmax dem dey show am live for there me na showmax i go watch am because i go always i go actually dey for work so na showmax i go fit use take watch am So on to White Money matter, as we all know White Money dey America and him dey for there, him dey sing that song and all of that. So him come talk say he dey try to toast woman for there, come realize say anybody where he meet na baby mama, anybody where be say he meet na baby mama. Him come say he no want anything baby mama because he no want raise another man picking. So dat statement vex pipo, especially those wey be say be baby mama, even those wey no be baby mama, dem felt triggered because he no suppose talk down on baby mamas like that. So make una listen to wetin he talk before we see um, fans reaction. Um, uh, America, eh, you go just see baby, you go think say Ekpegbe just get platform again.

Choke. My man. Mm-hmm. I dey ask question no man no go begin raise another man pikin for America. Ewu! Ọ̀tá mi ẹ̀ mi ẹ̀. Chii! white money you no talk say for america they dey those people they dey licensed to carry egbe um if you go there go do that dey talk that thing wey you dey talk dey dey dey off you for there na you know o. The first person here say so what's wrong in being a baby mama another one say no be lie it's not a big deal to them the next one say you don ever get woman in your life before be sincere the one say don't go fool yourself there so they don't shoo you carelessly remember you are not in Nigeria another one say mugu na wetin you come there for. di way we nigerians most especially take dey um talk down on all dis baby mamas um di thing just be as if dey no suppose exist among us at all you get think say some of dem um most of dem wey be say dey um cause all dis baby mamas na single mother na im raise dem dis same white money una remember Jackie B for um that their shine your eyes season I remember that time when white money dey like that girl she too na baby mama I don dey even talk am since, since the society be like this wey be say if you become baby mama dem go wan castigate you, dem go the the trauma of being baby mama I no even fit explain am because those women I never be in their shoes but I be woman and I know what it means to be a woman in this our country. No go dey get belle for man wey be sey never marry you think him talk sey he go marry you or maybe he wan use the belle take trap am. Most men go tell you talk sey before dem go marry you make you born for dem then dem go come do the right thing. Na lie o! Make sure sey you make decision base on wetin you want and no be base on pressure. As for white money, e go good make white money concentrate on im music and leave baby mamas alone. Taking care of a child alone is not easy. What about the baby daddies? Abi dem no be human being too? go always dey talk like woman wrapper so on top doyin matter for a recent interview o doyin come out to come name certain housemates wey she go like enter into the show with again if dem call her to go back into the big brother naija mansion according to her she name the likes of venita, sisi and ike according to her she say sisi na person wey be say she go feel two of dem go really fight am well if dem enter inside the house as we all know Sisi and Doyin dem don become enemies since after the All Star season Venita on the other hand Doyin talk say yes say Venita na person wey be say she go fit go head on with for inside the house Ike too na person wey be say dey problematic person wey be say go keep viewers talking so make una listen to wetin Doyin talk for una sef. No, I wouldn't

Wow, you are really ready for the drama. Wow, wow, be hot oh. That's wrong. I mean, that's that's really gonna be hard. No, you, I don't even understand you honestly because you mentioning Sisi name. You you know say you and that girl una not be friends. You know to say you and Venita una not be friends. Why you go dey mention those people name in the first place? If not be trouble you define. Sisi, the last the time when we say she didn't even talk about the matter safe. She didn't even mention your name like that. you don come out wey after the interview wey be say she do you don come out to come drag her why you dey mention her name and that of Venita dey talk say na dem you wan go back into the show with are you trying to mock them or you dey try to trigger them make dem come out to come react my own be say I hope say Big Brother no go bring um people wey be say um don go the show before we don tire to dey see old faces we need fresh people for this new big brother i no wan see doyin i no wan see phyna i no wan see anybody wey be say be old person before we want new people new show na wetin we wan watch we no wan watch olden days una take care una bye.